Mma ne no sɛ ɔmma sini ase no ɔmma ɛyɛ ɛyɛ ɛfɛ no sɛ yɛahyia yɛkɔ ayie no me sɛ ɔmma ɛnɛ tutu ɛyɛ ɛnɛ yie yi sɛ ɔmma na watumi si hɔ ama ne no sɛ mma ne nna no so ɛni nti no sɛ ɔka sɛ ɔne obi ɛni problem wɔ si no ɔboa one wɔne nana ma bangbra wɔ problem but nana ma ɛyɛ obi ɔyɛ intelligent.
Zoom and focus news on social media. Mema obi biara akwaaba ɛba Zoom and focus news so on social media. Eh wo mɛka yɛ busua no ho abɔ mmɔden a subscribe to yɛ YouTube channel no Zoom and Focus News. Ɛduru a na social media eh yɛaka sɛ Zoom and Focus News sɛ yɛde nam social media nsɛm bi a ɛbɛtɔ fam biara wɔ social media yɛde bɛbrɛ mo na mo nso moanya bi na moatie na moanya bi de aka. Na ɛduru a yɛde nam social media na yɛkɔnyaa video bi a ɛyɛ Bigger Quiz ɛrekasa bitterly about yɛn nua yɛn nua bɛrima ɛyɛ Kojo Nkansah Lewin. Na asɛm a ɛyɛ Big Akwes ɛreka no wotumi hu sɛ this is not the first time a ɛyɛ Big Akwes ɛreka ɛyɛ Kojo Nkansah Lewin ho asɛm. Na I don't know sɛ ɔtan bi na ɛda wɔn ntam anaasɛ asɛm bi na ɛwɔ hɔ anaasɛ biribi na ɛsi wɔn mmienu ntam a da biara no ɔbɔ n'akyi saa no I don't know. Na asɛm no nyinaa ne sɛ ɛyɛ Big Akwes ɛne ɛɛ ɔfrɛ no sɛn, ɛɛ Daddy Santo, ɛyɛ Boys Boys kɔ ɛyɛ interview wɔ baabi. Na hɔ na Bigga Chris kɔnya platform na ɔkasa na ɔse ɔno ɔyɛ nipa bi a ɔntaa nkasa wɔ social media. Na before na ɔbɛkasa wɔ social media no, na asɛm bi na ɛrepem no. Na asɛm bi na ɛbɛpem no so a ɔka so a ɔka to the details anaasɛ asɛm no ne pomasiberɛ wɔ asɛm no mu. Na asɛm no nyinaa ne sɛ ɛyɛ Big Aquis kɔtenaa social media so kɔkaa sɛ ɛyɛ Kojo Nkansah Lawin waban no ne sɛ Kumawudfoɔ yi yɛ bi mma no ntu ne nan nsi aseɛ. Enti no mobɛhwɛ a ɛyɛ eh, tutu ayie no Lawin wantu ne nan ansi aseɛ. Na yɛbɔ pini mu no wobɛkae a Big Aquis kɔtena radio so anasɛ TV so after ɛyɛ Bishop Bernard Nyarko ɛyɛ no sii yɛ no ɔmo bɛyɛ no wɔ Kumase ɛne Nkran deɛ no nyinaa ɛyɛ Lewin kɔɔ hɔ pɛ na ɔkyekyɛ sika one one cedi mma ɛde gu nkwadaa no nkwadaa no ɛfom saa nti Big Akwesi ka kyerɛ no sɛ saa deɛ na ɔyɛ no sɛ ɛyɛ akwankyerɛ bi na ɔyɛ deɛ a ɔmo put stop to it because ɔntumi mma ayi ase mmɛkyekyɛ sika mfa mmɛsɛe nkurɔfoɔ yie. Na bi ka kɔ sɛ kyerɛ mu ma yɛte aseɛ sɛ, sɛ ɔbɛyɛ yie no na sɛ ɔde tension no saa ba a, wobɛhu sɛ yie no ase nyinaa ayɛ furumfurann, nkwadaa nyinaa bɛgu mu na mpanimfoɔ ntoma mu nyinaa na nkurɔfoɔ la, nkwadaa no yiyi sika firi nkwadaa mpanimfoɔ no ntoma mu. Ɛɛ obi koraa tena hɔ koraa obi atumi pem no abusuapɛn no poma si hɔ yɛtumi bɔ to twene ayɛ sɛ wɔyɛ yie no basaa because of sɛ sika no yɛ toto pete nti de bia sika no bɛfa biara no na nkwadaa ne mpanimfoɔ nyinaa yɛ dɛ ɛdi akyire nti ɛba no saa na na ayie no tension no adavɛte ɛfiri ayie no ankasa so na akɔ te sɛ anigyedeɛ bi style bi nti big akɔ si hwɛ din na ɔsɛ no sɛ yɛsosɔ ɔlɛwɛn nso ara ma ɔyɛ saa deɛ no a ɛbɛsɛe ɛna ɔba abɔnten bɛka sɛ sɛ lɛwɛn bɛbɛ yie na sɛ ɔbɛyɛ saa deɛ no deɛ a ma no ntu ne nansi ɛyɛ bi ase bio Kumawood fo a wɔayɛ bi mma Lewin no de, ɛmma. Sɛ ɔbɛba ayi no ase na ɔbɛba abɛyɛ saa nneɛma no a ɔyɛ no dea a, mma no ntu ne nansi ayiyɛ biara ase bio. Enti ɛno nti, tutu ayie no Kwadwo Nkansah mma. Enti ɛno na Su Bigga Kwesi susuw sɛ saa asɛm no a ɔkae no nti, Lewin agye atom sɛ ɔba no anyɛ saa n'akwankyerɛ no anaasɛ ne nneɛma no a ɔyɛ no a

Na sɛ wo ne nkorɔfoɔ a wɔne Lewin anante bebree kasa a, deɛ wɔka ara ne sɛ Kojo Nkansah Lewin nyɛ nipa papa. Ɔde bi die ɔdehyeɛ ba. Young Chorus ɔde bi die no. Long Face ɔde bi die no. Enti Bigga Kwesi kyerɛkyerɛɛ mu nyinaa ɛna ɛsan bɛsii Nana Mma Mac Brown. Ɛbaa a na saa na mesɛ ah Nana Mma Mac Brown deɛ Lewin deɛ ɔne ne kɔ na ɛne ne ba High Sense advert nyinaa wɔyɛ. Adɛn nti na ɔyɛ saa? Na ɔse hwɛ wonnim industry no mu. Industry no a yɛwɔ no, movie Ghana industry no a yɛwɔ no, Nkomawood no a ɛwɔ hɔ no, ɛmu so papaapa. Sɛ Lewin wofrɛ no sɛ ɔmmɛtwa sini ma wo a, na wobisa sɛ, Hwan ne hwan na me ne no bɛpire? Wose dɛn? Nana Mɛma Brown anaa sɛ Mmerɛburu Bia? Ɔse, Oh, fa Sandra aba bio. Wode Sandra aba bio twa deɛ a, ɛnna mɛba. Sɛ woamfa no antwa deɛ a, ɛnna mentumi ne nsi hɔ. Ampa ara ampa ara ampa ara nso, sɛ woamfa girl no antwa a, ɔntumi ne no nsi hɔ. Owie a na wasan abisa sɛ, Nana Mɛma ɔbɛgye wo sɛn? Ɔse, Nana Mɛma sɛ ɔbɛgye me three thousand. Oh, Sandra aba bio a, ɔse ɔbɛgye wo two thousand nti, fa no twa ɔno nso ɔyɛ good mene no pire wuro na ɛbɛyɛ kama na wade no saa eti bika kosi sɛ wahwɛ saa deɛ na ahwɛ ahwɛ ahwɛ ahwɛ ama lewin de di nkɔfo bebree eti lewin suban a ɔwɔ no movie industry no mu ɛnyɛ suban pa na ɛyɛ suban fi nkonko tie mmerɛ sisi a. Ɛni ti no sɛ ɔka sɛ ɔne obi ɛni problem wɔ si no ɔboa one wɔne nana ama bangbran wɔ problem but nana ama ɛyɛ obi ɔyɛ intelligent ɛni ti wɔ fi no. Deɛ nti na ɔne no wɔ problem. Huro a yɛde bɛma Nana Ama sɛ Nana Ama mmɛn no, na ɔno ne Kwadwo no introduce ɛyɛ Sandra Abibio sɛ adeɛ a Nana Ama bɛtumi ayɛ no, Sandra bɛtumi ayɛ. Nana Ama te nsɛm bebrebe, ɔte, but ɔte sei pɛ no a, ɔhu ne sɛ ɛho hia ne Nana Ama atwa so. Two, Bushop de nya kwan nɛ, wɔnyɛ ne baby kɔ, ɛsɛ ɔbrɛ sympathetic fees. Huro a ɛyɛ Bushop deɛ no, ɔtumi ka kyerɛ director no sɛ mpakyɛ sɛ Huro ne yɛ Bishop deɛ sei pɛ na menya ho ɛnnɛ. But Nyankopɔn yɛ adom a ebia bɛbɛ Friday no menya ho. Nti sɛ ɔpɛ deɛ sɛ ɔse sɛ Bishop deɛ a na sɛ ɔde ebia akɔbɛto yɛ a mo ɛna ɔbɛyɛ. Saa time no wapene. Ɔde bi yɛ Kwaku Manu. Yɛn deɛ nka sɛ yɛntie more days a Kwaku Manu ne no ɛwɔ misconduct a ɛwɔ hɔ. Yɛkɔ currently yɛkɔ UTV the same thing ɛna obi susu de bi susu yɛ ɛyɛ yɛ president Bill Asamoah. Sɛ bill mmrɛ no wo frɛ bill a o ɛ ɛ no ɛ ɛ ɛ bill ɛ mo ɛ mpɛ sɛ otwa bɛyi mam na abɛgye me sɛn na bɛ sɛ efiri kɔ no a yɛ kasa sa nkyɛ panyin bɛ amfiri no ɛbɛ si o you tv you are aware so ɔte aseɛ me keka wɔn mo wɔn mu problem a wɔn mu mu ne sɛ wɔyɛ wɔyɛ wɔyɛ wɔyɛ pop nti no they don't have time for no nti wɔn mu fii no no nti sɛ ɔyɛ obi bibi ne sɛ bako ne nfiw a. ne nipa kɔ no mma w'adwene mmu no sɛ deɛ na ɔsuro wo, but ebia na ɔhu no sɛ wonyɛ obi a ɔne wo taa. Deɛ meka no wate aseɛ? Yɛyi ɛyɛ ayi deɛ no de to nkyɛn a, ɛfrɛ sɛ berɛ biara n'ani kɔ kuma no deɛ tim sɛ nansa yi ayi ɔno ankasa ɛ ɛ ne nkoraa ɔne wɔn yɛ adwuma ɔne wɔn bɔɔ nnwom deɛ ɔne no bɔɔ ɛ malada malada no ae wɔne bɔɛ no bisa no ɔbɛyɛ video abɛtɔ ɔmo ntini rebe a bɔɛ no kyerɛ mu sɛ young chorus ɛfrɛ young chorus ɔne no mmienu Miss Kona Denkyem, Miss Outstanding na wɔn nti yɛn kɔɔ so no na yɛaka. Long Face a ɔyɛ ne make up, ɔbɛyɛ make up na ayi ayɛ wɔ ne side so, ohwɛ sɛ wɔma ne sika. Long Face aba abɔnten da YouTube. Ɔne no problem. Yɛbɛka wate aseɛ. Wɔn a wɔn mu problem no bebrebee. Ɛno nti wogyae n'anim nsum kan ne ne nsɛm funu a wɔte hɔ no a ɔkeka ɛka no, fii ne yɛn fii no. Eti wotie deɛ Bika Kwesi ka no a, no wonder me menim ɔmo issues, menim ɔmo nsɛm bio but from the point of view ne deɛ Lewin de ba abɔnten bɛka ɛne deɛ Big Akuese bɛka no a, wotumi hu sɛ nsɛm no ɛyɛ ara di ahyia. So ate aseɛ? Ɔde hyɛ baeɛ a ɔbɔɔ Fawola da, ɔne Lewin nya problem bebree wɔ nnwom no ho sɛ ɔtu ka sɛ na Lewin afa nnwom no nso ɔno na ɔde nnwom no baeɛ ɛna ɔde kɔ ha na ɔde fa. Me ankasa no ɔde hyɛ ba ɔde nnwom no ba abɔnten no I was there. Ɛno de hyɛ bɛyɛ nipa no ɛyɛ close to me lewin aboa no bebree sɔtɛsɛ but ɛnwom wei no hete yɛ no ɛna lewin ɛde ne din bɛtoo so I don't know but akyire no na ɔno ne ɛde hyɛ ba nsɛm sɛm abɛ bebree ma ɔde hyɛ ba sɛ ɔne ne nante biom na lewin yɛ nipa bɔne na ɔka ne sunsum hyɛ bebi wɔ ɔno sɛ ɔde no kɔ a ɔmfa no nkɔ opportunity bi ba a ɔmfa no mma aburokyire koraa na wafa nkɔfɔforo na ɔde wɔn kɔ ayɛ sɛ ɔkum ne sunsum and menim stars no mu bi nso a wɔyɛ complain about the way na wɔn sɛ wo ne no acte a ɔka kasaboa hyɛ w'anum wuro bi wɔ na sɛ ɛsɛ wo kasa a ɔma wo nkasa na a whole lot of issues na wɔn kasa ɛfa ɛyɛ yɛ nua bɛma ɛyɛ kodwo nkansa na wɔn ho na wotie nsɛm na ɛbobɔ ba na ɛɛ obi bɛka sɛ ebi a nipa no tan no but me deɛ analysis na meyɛ So ate aseɛ? Kojo Nkansah nso yɛ nipa a, sɛ wo ankasa no wobɛn no a, wo ara na wobɛhu deɛ ɔyɛ ɔsi teɛ. Nyɛ me na mɛkyerɛ wo deɛ ɔyɛ ɔsi teɛ. Nti what the eh, eh, Bika Kwesi ɛka no, sɛ ɛyɛ nokorɛ, sɛ ɛnyɛ nokorɛ, ɛno nti sɛ nipa no a ɔbɛn no no na wakɔnfɛm. Nti deɛ ɛkɔnfɛm no sɛ, ɛyɛ long face, deɛ ɔyɛ ne makeup no, akɔyɛ n'anim tintin, deɛ ne picture da so hɛn. Ɔno ba abɔnten de nsɛm bi bɛtoo dwa, bitterly ɛfa ɛyɛ Lewin ho. yɛnkonkotia ma sisi a. Yɛrenyini, yɛnyɛ mmɔfra. Anyɛ a, yɛwɔ se yɛn nso yɛtumi ware bi, yɛtumi si fie bi, yɛtumi nya kaa bi. Nti no, sɛ ɛkɔba ntoto bi deɛ, me lewee hɔ bebree nim sɛ meyɛ adwuma a, me pay koraa ɛsua koraa yɛbɛyɛ thousand anaa five hundred. But Nyame ɔhata sore na ɛyɛ m'adanseni. Me highest pay a magye wɔ hɔ a ɛso Ah me Nyame ɔhata so na ɛma danse nnɛ yi mowɔ du a ɛtra hundred cedis. Wohu sɛ me nua no ne ho news bebree na aba obiara ne complain but complain na ɛba bebree no yɛ yɛ a yɛbɛn no no sɛ wowɔ akyire a wowɔ siri wobɛsi ahunu ba woba mu a na ahunu sɛ ɛte sei feeling ne hɔ wate ase anigyeɛ deɛ wohu fili sɛ sika wɔ ho wotumi sɛ ɛkɔm de nokorɛ Nyame ɔhata soro me lockdown no na me declare na nneɛma nketenkete bi wɔ hɔ a na maka kyerɛ no sɛ wɔnyɛ ma bɛte na ɛnyɛ sika ɛyɛ na ano kasa kɛkɛ ɔn sɛ wɔn ne twia meyɛ mc nti one day meka kyerɛ no sɛ ɔnyɛ video ma me some seconds kyerɛ me sɛ adeɛ ɔwo mu adeɛ anaa na wo nnwom no a me release no wode ɔmfa nyɛ snap Ne yɛ posti wɔ ɔno ne Instagram page. Ɛhɔ a na ɔka kyerɛ ah Longwe ɛno kɛkɛ na mese ase o wonim menim number no na mese dɛm menim. Ɛhɔ a na ɔbobɔ maa me papapapa ɛdɛm hɔ a na me sɛnde track no maa no sɛ nnɛ na ɔbɛyɛ video no ama me deɛ menim. Wɔ ɛbɛwie bi a 1.2 1.5 bi a one week o na ɛma gye bɛte me hu ne sɛ me bla no wate aseɛ ɛte wo chance bi aba a wotumi so ayɛ dɛ aboa bɛte ayɛ a mmoa no yɛ dɛ ɛma Firi na dadaada na yɛ ne nante me wan save me number da but na ɛha me. Nyame a boys na ɛwɔ no na wa ka akyerɛ no ɔmo na frɛ me. Kwadwo no ne nsɛm kan no sɛ ne ho nsɛm bebree aba abɔnten nti asɛ ɛwɔ sɛ yɛ twa so ne yɛ forget ne pɛ baabi tena na deɛ ɛtwa mu kɔ biara na yɛ deɛ ɛntwa mu nkɔ. Ɛhɛn enti wo tie ɛyɛ long Faith ne nsɛm a ɔkeka fa ɛyɛ Kojo Nkansah Lewin ho a, wotumi hu sɛ ɛyɛ adeɛ bi a wɔn a wɔn nenam na nya complain nti wo ne ne nante yɛ a wonyɛ ne ho asɛm yɛ nkeka wo and kaa ne ho nso sɛ yɛyɛ nipa nipa bi yɛyɛ mpanyinfoɔ bu baabi sɛ nipa ani sa deɛ ɔso ntakrakyɛ nti woyɛ nipa deɛ a deɛ wobɛyɛ bie no wabɛtumi ayɛ nipa fɛ because deɛ wofi sɛ woyɛ no a woyɛ okay no obi so yɛ ɛɛtanehye wo image So kyerɛ sɛ eti Kojo nka sɛ Lewin bɛtena ase na ɔbɛka saa asɛm no? Anaasɛ Longface baa na ɔbɛtena ase bɛka saa asɛm no? Ɛno nkyerɛ sɛ saa na nipa no teɛ nti yɛn nso asɛm no mu saa na yɛmfa nkɔ. Eti Big Aquace kɔtena social media no na ɔka saa asɛm yi de fa ho. Na sɛ yɛkɔ other side no of the story no so a, saa na movie industry no ɛteɛ. Obiara wɔ role a ɔne ne yɔnko pire. Ɛnti sɛ wofrɛ Christina Winnie obetumi arecommende obi ama wo sɛ fa asomasi ka ho na ɔno na mɛtumi ne no acte. So that aseɛ? Nti sɛ nipa no ɔne ne nam na sɛ ɔrecommend obi ma no sɛ oh wei na ɛbɛtumi ayɛ adwuma no ama wo nti nipa som asi wei so no wura mu bi a, I don't think sɛ ɛyɛ bɔne because all the stars nyinaa moyɛ obi ayɛ obi koraa no wode adwuma no ama no camera man wode adwuma no ama no koraa before na mobɛkɔ location no obi akɔgye less koraa obi koraa kɔma no ebi a data wode adwuma no koraa mɛma mi sika no koraa ma mɛyɛ no free mfama Yes, enti adwuma no w'ani ayɛ den a obi betumi agye adwuma de biara na ɔyɛ na wo de waka dɛm. So that's it. Nti wo na ɛsɛ ma w'ani yɛ den wɔ adwuma no a woyɛ no mu na woyɛ hard sɛ wobetumi abɔ ho mmɔden na wotumi apushi forward akɔ wo deɛ wopɛ sɛ woyɛ no. Nti Bika Kwesi de saa nsɛm wei bɛto dwa wɔ abɔnten a ɛme ɛnyɛ news ma me. So that's it. Because of sɛ menim deɛ ɛwɔ industry no mu. because industry no akɔyɛ kukufu bɔbɔ na na mama agorɔ koraa ka ɔsɛ wohu movie industry no te sɛ forest but wowura mu a edua biara si deɛ esi nti me mewura mu mpɛn ɛna me meba pɛ mbɛbi atɛm because emu nsɛm no yɛ bebree emu nsɛm no yɛ bebree nti this what is going on a ɛf concerning ɛyɛ lewin ne biga quiz ɛne ada artist no na nana ma mac brown na asɛm no fa no ho no ɔmba abɔnten o mmɛkasa. Me de bia meka sɛ obi nku obi ko ma no. Nana Ama no still ɔne Lewin ɛnante. Nti sɛ Nana Ama yɛ ne yɛ a, nyɛ wo Bigger Kwesi na obetumi abɛtena abɔnten abɛka. So ɔte aseɛ? Ɛna sɛ Bigger Kwesi koraa wɔ right sɛ ɔbɛka koraa no a, kye sɛ ebia Nana Ama ma Glenn ayɛ complain wɔ baabi. But wo ankasa na wode w'ani ahu na woka. So ɔte aseɛ? Nti wode w'ani hu na woka a, ɛyɛ different from sɛ nipa no aka ama wo so woanya bi na woka. Asɛm a me meka yi, nyɛ me na mebɔ me tirim ka sɛ mede m'ani ahu but bi ka Chris na akɔka na me nso menya bi ayɛ dɛn aka. So ɔda sɛ, eti saa na asɛm no si teɛ. Eti sɛ Lewin no ne ho nsɛm bi nenam sɛ, oh, wo no, but still nkurɔfoɔ ne nenam. Nkurɔfoɔ di n'akyi. Nkurɔfoɔ ne kɔ ha. Wofiri ne nkyɛn, obi foforo so ɔba. Obi tumi bɔ n'aba so. Eh, akoya a ɔbɔ nwom last mean, ɔbɔ ayi, ayi, ɔfa sɛn, ɛy ɛy ɛy na na da da da da da me I don't know saa nnwom no lasmid eh lasmid san wan wan lewin na ɛboa no sɔtɛ seɛ and saa faolada boy no so ɔde hyɛ ba no lewin boa no bebree but nipa deɛ woyɛ dɛn wonyɛ hundred percent nti eyie no a lewin wamba no bi kako si se ban no na ɔban no ne self so ɔbɛ yi ase na ɔbɛbɛtoto nkɔsɛ sika deɛ a ma ne ntu ne nea ɛsi ase no ɛno nti ɛna lewin wamba eyie no ase no Enti wei yɛ nsɛm a ɛnenam social media a yɛn nsa aka bi. Zoom and focus no nsusu nie, Hyɛ video no na ma afoforɔ nso ntumi nyɛ bi. Yɛnenam social media nsɛm no, yɛfokɔse ara ne yɛ zoomini out ne deɛ aba ne deɛ abɛsom wɔ Zoom and focus no nso so. Meda mo ase kakra mo, bye bye.